Ka waneno jo ma nyodo bene ma mwa pe gilak kwede,
nyodo ma mwa pe gikobo kwede ni atye ka cito Tanzania, atye ka cito i Kenya, atye ka cito kwica, ka en bicito ka tic eno ni nongo kigamo agama, kigamo agama ki nyig tic ma nongo kigamo agama ma nongo gitugi mini cente i gangi. Ento kato weko lobo acoli wek wema kanyi. Leene-ni lubo kit ma nongo Ingeyo wan luo be watye wa i Kenya kong. Wan luo watye i gang me apat pat. Ki romo tiri wa America, Acholi ma be kunu nongo gin ango gi ma lubo tekwaro. Ki romo gami ki teri ka timo ticci eni. Pien kila akaka man gitye ki jok gi, gitye ki lubanga gi. Leb man me jok, wan calo Acholi wa nongo ni en aye Lubanga, jok en aye Lubanga wa. Ento leb pa jo mukene winyo Lubanga kwango kwango kwango ni meno leb pa dano. pa rok mukene, ento wan wangeyo ni Jok en aye Lubanga ma meyowa, macalo wan tekwaro Acudi, wangeyo ni Jok aye Lubanga ma wabako iye dogwa, ka gin mo tye i komwa marac, wabako dogwa. Dano ma latic omyero obed dano ma nining? Dano ma dong ewero kome omyero obed dano ma nining? Me acel, wange pe obed tar. Me aryo, omyero obed dano mamwol, Me adek, omyero dano ma i gange myero pe obed lagem, obed lajol dano ki ma kano mung, mung pa lutwo. Ma ento two mapatpat bino ki two mapatpat, pien ka calo bulu wa an anongo atye gin apwoc.

Cimo wang dano bene rukruke ya ki wa koni inongo ni pe dano en aye pe myero pe otim. Dok bene science pwocca jo ni bedo paco. Tek in itye tic eni ni science pwocci in ineno ka dano mere oo oro mbuti lok ya ka ka eni man eni ni goli latic gumano man science pwoc pa jo ni pe. Nyo ki gongo ku kodo.
Pe ki science pwoc a jo ni pe tek latic me te kwaro macalo en ma ki wero jok anyuto ikono ma konyo dano science pwocce peke. Ka ma inongo science pwocce dong tye i modo la biacara. ma oromo latic cente mo ma nongo gine. Ento dok kiculogi.
En. Man en ma gitiyo ticce mapat ki man ma pud gubino abina-ni. Aa, tic tekwaro eni-ni lubo tic ma kit ma in ibino kwede. An agwakke kede gwoko cito ka tongo yat ka mabor, yat i caa-ni, Mito nongo twany pot yat i carane bene en tongone ginga gini koni mito pole mukene yam macon pole ki pole gibuko gi gweno pole mere cule bedo mere gweno pole pole mukene jalo dyel gi ngo ngo gi manok nok Lim ma kwo. ento kome lim ma kwo eni ni meno dong obedo mere eni kare eni pien mukene bene dong lim ma kwo dong pe ci En lim man ma pota-ni iromo mine, ento jok anyodo bene pe ngolo wel i kwan kel milion apar, kel milion pyeraryo pa adini kwo. Jok anyodo ki latic i jok anyodo cen ne moni bedo peke ya. Cen en mo ma tinge atir peke weko in ineno jo mukene i winya aa ka onongo niang lony mada ka onongo ogoyo dong bati kwa otimo gin ango. Joni gin mo gi peke. Pien enini bene Lubanga aye omi manyodo ka ibimiyo bene dano pe dok obed calo ngo pe obed calo gin icato acata. Myero imi meri me konyo dano erweny nenen ka in i atigede. Myero cwinyi obed maleng, pe ebed bene miti me lobo atata-ni myero obed pe buti. Ineno? Man aye kit ma an aneno kwede. An babana, Mr. Olara, babana kiculo acula. Ada onywalo lutino apar wiye aryo en baba, ento lutino apar wiye acel ada oyiko. Babana. Kitero i aryal ma gilwongo ni Koc i gang pa ladit Canmera. Ma nyare lacen man polle baba lwongo ka gin mo tye i gange, en lwongo bino tiyo tic mukene matitino i gange. En nya pa Canmera me Koc kilwongo ni Ladu. Weko an aneno jami alane jami mapol i kare ma lamera kikelo kenye, lamera ma lubo kore Mama oto i pyera abicel abiro, ce ayelayela ocakke o i kom anyaka-ni ki i gange. Nywalo latin acel ocung, latin acel, me aryo, me adek. Latin ca etere i ot yat ki gin ango, two dong pe leny alenya, pe lare. Babana olwongo nyapa can mera ma en latic aculi-ni. Ginongo ni amamana wai ni en inywal Ento lim pa nyare gimiye en ecamo. Lim pa lamera acel kinego dyang acel kimiyo ki tipo pa mama ocamo. Wa mama obino loko ongolo lara wa i caa ni an kit atwoyo malaria ci malaria obedo rerem. Anongo bene dako kome Cecilia bene otye onywal maber. Latin caa nyako caa bene dong ocako gonyo gonye maber. Ayera mono pe wa i kom meno. Gin mo marac dong peke.
Wek aneno awek ee tim pa dano kara dano kara top ento timmi kara pe top dong ma abedo kara ma pud atidi onongo dong onongo dong onongo cok bene gin onongo dong oketo wai dong awec dong ento ito abedo bit ki dong ada obedo ka tito jami mapol ma wer pa ada ni an awero kuman wer pa ada ma onywalo babana ma lutino otumo ni wai ni.

Man obedo omego ma bwonne, omego mudeno can. Wacci en i kin mon lawote, en aye yot calo cere mon. Jami ma dong epyeta gilako dero. Iwinyo mot pa min? Ci oweko mama owaco ni latin ka obedo i lobo Mony pe opot i paco, kec pe opot i paco, tek me time ma itye i lobo myero gin ka timo myero dong ibed pe ce man kome atye neno lok pa ladit ma owoto muneno ka ineno mot mot kun myero wan watye i kato i two atir ma kome tye ka time kany jimi ni weng Ebola gi korona gi wa bonyo gi otime dong ko mony be otime ma oweko jimi mukene mogo ma ludito tito Weko en gin man me tekwaro ni, ludito nudoro gang kumeno ma jone eno nudoro gang ma pe gingweta angweta, pe gingweta aye angweta. Macalo wan ma komere wa oloko, wan bene gititi wa, in lawiny radio ma itye icaro kunu, in onongo itimo nining jone eni mono ki wilo jokke awila?